Хисләр, мәхәббәт булмаганга гаиләләр тарала. Кыскасы, этле-мәчеле яши башлыйлар инде. Ә, этле-мәчеле дигәндә, киленнәрне әйтәм әле. Кайнаналары белән этле-мәчеле яшиләр. Белмим, ни бүлә торгандыр туган ирләренең әниләре белән Аллага шөкер! Менә без кайнанам белән шөкердәшеп торабыз инде. Шөкер, шөкер. Ул да канәгать, мин дә шат. Мин аны олылап, зурлап, әнкәй дип кенә йөрим. Ә ул исә миңа кызым дип кенә тора. Күпләргә шушындый ягымлылык җитешми. Киленнәрнең күбесе үзләре артында кайнаналарын безнең карачка. Ә киленнәре кайнаналарын. Ай, ай. Безне елан дип атыйлар. Е. Килешә торган нәрсәме соң бу, ә? Ә бит төп гаеп киленнәрнең үзләрендә. Чит йортка килеп төшүгә югалып калалар. Беренче чиратта үзләренең кеше, ә аннан соң гына килен икәнлекләрен оныталар. Шуны оныттыңмы? Сине кем хөрмәт итсен инде? Шуңа күрә башта кайнанаңа кеше икәнлегеңне танытырга кирәк. Аллага шөкер, менә мин үзем кеше икәнемне беренче көннән үк истә тоттым. Әйтергә кирәк, җиңел эш түгел. Әлбәттә, башта кайнанам да миңа килен итеп кенә караган иде. Әй, киленнәрнең хәле билгеле инде. Ачы таңнан тора, ашарга-эчергә әзерли, ашата, эчертә, аннары эшкә чаба. Кайвакыт үзе ашарга да өлгерми кала. Кичен тагын шул ук хәл. Хәер, анысына түзәр идең. Кухняга кереп өлгермисең, Иске дүмәшнигын идәнгә ышкый-ышкый синең арттан ук шунда каенана килеп керә. Нәрсә пешерәсең? Әгәр дә борчак ашы пешерәм дисәң, ул сиңа, Борчагыңны юа күр, яисә Борчагыңның чүпләрен аера күр, ди. Гадәте шундый. Көн саен шулай. Беренче көннән үк бер дә кухняда ялгыз гына калдыра алмады ул мине. Килә дә керә, килә дә кирә. Киңәш кенә биреп караса, бирхәл. Юк, ничек эшләгәнен күзәтеп тора. Ә минем дөньяда сөймәгән нәрсәм, эшләгәндә кешенең карап торуы. Каушап төшәм. Ул кухнядан чыгып киткәч кенә тынычланып калам. Ә ул чыгып өлгерми, кыштыр-кыштыр килеп, тагын килеп керә. Бәрәңге салырга вакыт түгелме? Җыйна шуларың киле. Ләкин түзәм. Ой, вакыт бугаенкей, хәзер салып җибәрәм, дим. Бераздан тагын аның тавышы. Тоз салырга вакыт түгелме? Көн саен шулай. Харык булдым. Йөрмә әле монда кара-корга эч пошыр итеп әйтмәсең бит. Түздем, түздем дә, бу җен карчыгын моннан биздермәсәм, акылдан яздырачак ул мине дип уйлана башладым. Шулай уйлый торгач, бердән бер көнне башыма бер уй туды. Шулай. Бер ял көнне кухняда ашарга пешереп йөрим. Ишетәм, кайнанам кыштыр-кыштыр килеп монда таба килә. Аллага тапшырдым, мин әйтәм. Тәвәкәллим. Әле генә кайнап чыккан чәйнекне кулыма алдым да, ишеккә артым белән борылып көтеп торам. Аның кереп, бәрәңгеңне әрчедеңме әле дип әйтүе булды. Сискәнеп киткәндәй кисәк кенә борылдым да, ай дип, кулымдагы чәйнегемне Аягына тотып бәрдем. Шуннан ни булганын әйтеп тә бирә алырлык түгел. Башта 70 яшьлек кайнанам баскетболистка шикелле түшәмгә сикерде. Аннары бии-бии ерткыч тавышлар чыгарып, о дип кычкырып җибәрде. Күзләре ач тәлинкәсе шикелле булды. Ә үзе тагын Каравыл үтерде! Каравыл үтерде! дип кычкыра. Иренең дә коты очты. Ә мин бер нәрсә дә булмаган шикелле, Ой, Аллам, нәрсә булды соң бу? Хәзер ярдәм итәм, дип йөгереп килеп, көчкә-көчкә тынычландырып, төрле чараларын күрергә тырыштым. Менә шул көннән алып, минем кайнана Ни кухняга кереп карасын. Бүлешер әйберебез дә бетте. Бер-беребезнең хәлләрен белешеп, Аллага шөкер, шөкер дәшеп торабыз. Ул да канәгать, мин дә шат. Менә шулай, кадерле туганнар, киленнәр дә кеше бит.